Ke a le lotšha, ke a le tamiša, ke a le amogela go semoya ka Ngaka Makgabo. Mo chaneleng ya rena re bolela kudu ka dimpho tša semoya, re bolela ka semoya, re bolela ka di-ancestors, re bolela ka di-spirit guides, guardian angels. ke tlo kgopela gore ge e le gore a se o tlo subscribe o subscribe ge e le gore o rata taba tše bolelang ka tšona o like di-video tša rena and re kgopela gore ka mo comment section ke kgopela gore le commente gabotse e se ka ba ka tsela ile ya commenta ka mokgwa e leng gore di tla koša motho o mongwe pelo bohloko re be mindful ge re commenta ke a tshepa gore ke ipshina ka taba tše ke le tshwaretseng tšona gomme ke re a re tseneng ditabeng ke a leboga okay um ke nyaka re dira reading ya rena ya letšatši hey guys um weekly predictions gantši e ba tše ditelele go di editor ke mmereko ke nako go uploader so gantši ke setse ke di dira o kgotse le gore e tšea half a day cause ke dira tša channel tše pedi ko ko magao spiritual channel then ke direle ka mara channel eke and ka moka tsona reading tša ona di ba different a ke dire same reading di ba different so di ntšea nako that is why o kgwetše le ka mehla ke kgone go di dira ka gore ke na le mešomo e mongwe ke santse ke e dire so um today ke potse gore e re ke trye uh, daily reading re bone rona re tlo bereka jwang ka yena e re ka bona ka re daily prediction daily reading um e ka se re tšee nako then i think re ka re ka dira yona instead ya gore dire di-weekly predictions na le karata tše pedi ke na le the four of wands ke na le the nine of swords okay um molaetša e le gore o tliša ke manyole a gago le badimo ba gago ba kganya le lesedi ba re um go na le mogola wa re today o ka ke kgwetsa o ena le letšhogo le le itseng wa kgwetsa o tletše ka letšhogo mme bona ntho o tlo e dirang and wa kgwetsa le gore go sentse o dire that thing goba the minute o le busy ka yona that thing ene la o e dirang o thoma go ba le letšhogo ee ka nako ngwe o ka kgotša pele wa e thoma o betha ka maatla ka nako ngwe o thoma o tlalelana o ka re blood pressure ya godimo o kwa phišo nyane ngwe ntšhi ka sepitinyana ee ka nako ngwe motlho mongwe ebile le intuition ao e ka bolela le wena o betha ke letswalo akere go na le ntho e le re e tlo diragala ba tla ba bantši ba e le ntho la gore ba go guida ka yona ntho ene oe ka yona that feeling e o bang le yona ke ntho la gore tlhokomela maybe ntho o itirang ga e right maybe ntho o itirang you are going to o tlo loser tšhelete maybe let's say you are betting eh, o raloka metšhini di-game whatever ntho e ke wa gambler a ke ra kgwetsa thoma ba le that uh, feeling then go raro immediately stop a se the right time o tlo loser tšhelete ya gago ka se wine a kere motlho mongwe ebile yona feeling eo ge e tla mo go wena ba go eh, ke e sign ya gore go na le motho le gore o etla ga o tsebe wena ga o tsebe ka this person gore o ye tlase a foune a sa reng but there's someone e le gore o ye tla and this person a se motho o mo right e ka no ba e le a friend e ka no ba e le a neighbor e ka no ba e le motho ba rekang le ena e ka no ba e le a family member motho e le gore um eh, le tswalane ka madi you are related to this person by blood so this person o etla mme ba itira o kare o ba a feta go checka ya bane go na le dilo tse e le gore o tla le tsona so o ka nna wa ba le this fear ene ye nngwe fee e le gore e ka ba mo go wena fee ke bolela ka letšhogo letšhogo le le gore le ka tla mo go wena a kere um ke mokgolo wa gore maybe ka nako nngwe o ya interview today o ka ba le problem ya go ba le letšhogo kgotsa le gore o tšhogile already batho ba bantšhi re ya di-interview re tshwenya ke letšhogo and then once fela o thoma go ba le letšhogo le we le ana ka mona batho ba ile ba tlo interviewa ga ba o lebelela ba bona gore motho o tletše ka letšhogo and then automatically ba sa o trusta ba ka se o tšee ba ka se o fe um position eo e le gore wena o e applyetše because ba nyaka motho e le gore ba mmona gore o ke nnete ke a na low self esteem ke motho e le gore o itshepile um and ebile go se na letšhogo botlhale ba gago bo a tšwelela and go sena letšhogo go ba le kganya a bright bright light e le gore e tlo bonagela everyone a linko ene batho ka mokana ba tlo kgatlhega everyone will be drawn to you mare letšhogo le tlo dira gore completely ba se ka ba go tšea le ge e le gore maybe ne ba tlo go tšea le go ka kgotsa le gore di-question tše ba tlo di botšhang di-answers bo di tseba but automatically ka baka la letšhogo lewe o thoma go lebala di-answers o thoma go startara go kwakwetša go bolela Ee, ga o sa tseba nna o ka araba jwang. So, letšhogo lewe o le hlokomele today. Maybe o submita CV ya gago goba o tšamaya o tsena eh, shop to shop o o nyaka mmereko, mara kgotso le gore go na le mo e le gore o fitlha gona ga o be le that confidence, o ba le letšhogo. So, a se nto e botse nto we, ke letšho- letšhogo le la bontšha gore something a se right mo go wena. O ka ba o le motho e le gore ga o ke tshepi, o ka ba o le motho e le gore o- o- o- o tletše ka lefifi le lentšhi. a kere lefifi e ka ba di-negative energy se ka di ba di-roaming spirits lefifi e ka ba dilo tše lo di tliša ke batho ba le ba go seleka batho ba le ba go loya a kere ba tlišetša lefifi leo la gore wena o phele ka letšhogo ba tseba gore wantse fela o tletše ka letšhogo phela ka ra letšhogo kganye e la gago e la modimo o fileng yona e ya fifala e fifatša ke letšhogo leoe So o hlokomele today there's something se se tlo diragalang se lore se ka tliša letšhogo goba o ka ba le a gut feeling goba wa betha ke letswalo jalo le jalo bontšha gore something a se right goba motlho mongwe ebile ke ka mo gae ka mo lapeng go na le ka moreng o tsena ka re ga yona o na- o- o- o na le go betha ke letswalo or maybe pelo ya thoma o betha ka speed or blood pressure ye godimo jalo le jalo a ke re ke- ke ke ntho engwe ya bontšha gore there's something se se se leng wrong ka mo ara ka mora yeowe maybe go na le ntho e le gore e beilwe ka mowe Ebile ke manaba a gago. Batho e le gore ba loya. Ntho e santše e tšwe ka moo. Okay. Ba re go ka se tlhokomele um like go sa ke tshepe and ebile o ka se tlhokomele wa leka go tloša lefifi le um o ka nna wa kgotša e le gore kore wena ka boswena because wa le entertainer letšhogo le akere um o le fa maatla because wena a o tše di-means tša gore o le tloše o dire di-cleansing o tloše letšhogo le mo mmeleng wa gago akere um ba re le, le ka nna la gola le a gola ganyane ganyane ke, ke sefifinteo ke moleko ntheoe e a gola ganyane ganyane mo mmeleng wa gago and then ba re e tla go tlhokiša boroko e tla dira gore wena o ska tlhola o sa kgona go focusa and ebile e tla fa batho bale ba le rometšeng letšhogo leoe maatla a gore ba nape ba kore ba kgone ba kgone controla di-thoughts tša gago ba controle menagano ya gago ba jale menagano e mempe ka moara monagano wa gago and go sa tsebe go sa fele o ke cleanser go sa fele o cleanser mmele wa gago wena those thoughts o tlo no ipotsa re ke di-thoughts tša gago ke menagano ya gago santefa no ga se menagano ya gago ke di-evil spirits ke di-roaming spirits goba mohlomong ebile ke bona bathakathe so ba kgona go jala um menagano e mebe ka gare ga menagano ya batho e le gona gore ba ba controle e le gona gore ba kore ba leke go tliša um ko le dilo tše dimpe ka ra maphelo a bona dilo tša bona se ke tša sepela gabotse ka ra maphelo batho ba ba phele ka ba phela ba tšhogile ba phela ba kwatile go ba le dintwa ka molapeng ba dira gore monana o se ka nagana straight and e le ntho e la gore go tshwere tšhelete o se ka tsana wena o dirang ka tšhelete ya gago o no bona e tlile e phatlaletše so ge e le gore o na le problem e so o swanetše o eme ka maoto bona gore o kry-a thušo o tloše dilo tšeo ka ra mmele wa gago tloša lefifi le o tloša mmele ko o ka ra phelo ba gago Meloko o ka se e tloše ka thapelo fela o ka se e tloše ka thapelo fela ge le o tlo e tshepa go rapela fela mara wa se tšee di-means tša gore o tloše meloko we then o bothateng o bothateng ba re um go setse o tlositše letšhogo leo go ba e le gore maybe le phela ka ditlenseng um eh, mebele ya lena e gabotse go tletse kganya ba re go na le tse le gore o tlo di-celebrata today ba re go na le tse dintšhi tse le gore wena o tlo di-celebrata today um go na le dilo tše dibotse tše le di tlo hlaga ka ra bophelo ba gago maybe motho e le gore ka kgale o mmone o ka mmona motho o mo botse ka ra bophelo ba gago maybe this person a ka go etela maybe a ka a ka go founela motho e le gore ke motho o mo botse not eh, the negative one o la o tliša dihlare no o a tlang A tla beng a etla ga e le gore wena o phela ka ditlentseng, ke motho e le gore o tliša kganya ka raphelo ba gago, ke motho e le gore o romela ke mangele a gago, ga e tla fela a tle fela, o tliša mahlatse le matlhogono le ka lapeng la gago. Ga a sepela fela kganya ya gage e tlo šala ka mo lapeng, then wa bona mabati a thoma go bulega, dilo tse di tla ka ra bophelo. go ba bangwe maybe o ka no kry-a um ke ga lo nyakana le mošomo o ka kry-a mošomo today go mongwe o ka kry-a um invitation ya tlo attenda interview go mongwe o na le mathata o kitima di-court cases um melato ka meberekong jalo le jalo mathata wa tla fela today so ke gale o sa robale boroko so for the first time in many weeks in many months o tla kgona go robala boroko today ge e le gore o tšea action ya go tloša mathata a gago ge e le gore o tšea action ya go tloša lefifi leo mo mmeleng wa gago ba re wantse fela go ba le peace o tla ba le peace o tla kgotsa o thabile mo pelong ya gago o kgotsofetše ka le tšonago le tšona ba re gomme um o tlo rapela today Thapelo e tlo go e dira. Ge e le gore wa tseba gore wena o gabotse mo mmeleng wa gago, ke thapelo ele ya go senda gratitude, go romela ditebogo go the divine light, go romela ditebogo go Modimo. Ge e le gore wena a nke o dira di-cleansing tša gago, o šilafetše, meleko ke meleko, diqitho, dilo tše ka moka tšona di-blockages, di-voodoo dolls di o aparetše ka moka na tšona, then ke bothata. Tseba gore go yo o dira thapelo e ke ya gratitude, e ka se fihle mo e santše e fihle gona ba tla ba theleditše baloi di tla ba di theleditše di-monitoring spirits di-evil spirits di-poltergeist di-demonic forces di tla ba di theleditše di tlo blocka thapelo yela ene di tla go tshega and yaanong ebile ba tseba gore wena o nyaka eng e leng ka ra bophelo ba gago then ba setse ba tseba gore okay o nyaka one two three o nyaka gore modimo goba mangwele a gage a kganyang lesedi ba mo fe 1 2 3 ba re a re dibloke dilo tso ka mokana tsona di seke tša tla mo go yena ebile a re controle mind wa gage a re controle monagano wa gage gore a sa tlhasanana ka dilo tso tso dibotse completely a nama a lebetše a sa tlhasanana ka go rapela thapelo e so instead a rapele thapelo tso e le gore di nyaka ke rena thapelo tso e le gore di tletše ka ke kore a se thapelo tso e le gore o tla ba o rapela modimo ke thapelo tso e le gore o tla ba o rapela memoya ewe e mebe demonic forces okay so molaetša wa bohlokwa mo go wena for today badimo bao ba re invita kganya ka ra bophelo ba gago um mmele wa gago a o bega botse lapa la gago a le bega botse and then eh, o fele o leboga dimpho ka moka tše le gore modimo o fa tšona ene o di kgotsofalele gomme o kgopele tše dingwe ke a leboga ke reading ya rena ya today